cia mwanya nĩ twacokereria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ tũrathiĩ na mbere ona kũrora ũhoro wĩgiĩ ciũria iria mũrĩtie tondũ o hĩndĩ ciothe twaheana kĩrĩra rĩ nĩ mũkoragwo na ihinda rĩa kũria ciũria na ciũria nyingĩ ndacithiĩ thuru ndacithiĩ thuru ciothe nĩ nyonaga nĩ ciĩgemaine na kĩrĩra ndĩraheanĩte hĩndĩ ĩna ngaga gũcokia ciũria icio no he ciũria thiĩte ngĩcagũraga harĩ iria mũrĩtie ndĩrarĩtie nĩgetha ngarora ngona kĩũria gĩkĩ ndagĩcokia gĩgũcokia ciũria ingĩ ta mĩrongo ĩrĩ ciũrĩtie ihanaine ona kĩrĩkũ na ciũria nyingĩ tondũ nĩ ma marũracio nĩ hĩndĩ marahũkĩte ciũria nyingĩ ikonainie na rũracio na nĩkĩo ndĩraheanire kĩrĩra kĩa rũracio kana twĩrĩgĩte gũkorwo nacio na niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi. Nĩ tũgũcoketie kĩũria gĩkĩ kĩgĩmainie ciĩkĩagararu. Na rĩu ngwenda tũingĩre kĩũria gĩa kerĩ. Nĩ ngatho mũno na nĩ ngatho. Kĩũria gĩkĩ kĩrorio atĩrĩrĩ, wĩ mwega mũtonyi? Niĩ njĩtagwo, ndikũgweta marĩtwa ma mũndũ, nĩ njugire ũkĩandĩka tiga gwĩtengũraga rĩtwa, tondũ nake ũrĩa ũnjoyagĩra ciũria ici athiaga akobetie kĩũria kũringana na ũrĩa kĩhana. Haya, wĩ mwega mũtonyi? Niĩ ndĩ mũhoro. Baba aracirie aracĩirie guka ng'ombe yarĩ na njereri. Ta thikĩrĩriaga kĩũria gĩkĩ mũthikĩrĩria. Baba aracĩirie guka ng'ombe yarĩ na njereeri, guka akiuga nake ndakona wega. Ta thikĩrĩria ciugo ici, irakinyĩrwo nĩ mwana ũyũ ũroria rĩ, aroreria ithenya-inĩ rĩa ithe. Ciana nĩ irathiĩ ikamatha kĩrĩra mũno kũrĩ nginya maithe. Niĩ ndiramenya no nĩ ngũgĩũka na tabarĩra ingĩ ĩngĩ ya mahinda marĩa Chege wa Kĩbirũ augĩte kĩgongona gĩũka kwĩhanda ũrĩa gũgakorwo kũhana. Ĩyo nĩ ya mũthenya ũngĩ na nĩkĩo ciana nĩ ciarahũkĩte nĩgetha ikorwo ikĩenjera kĩrĩra gĩkĩ na njĩra ya wandandũku mũno. Rĩu ũyũ nĩ mwana ũrorĩria ithe nginya kĩũria. atĩ, Baba aracĩirie guka ng'ombe yarĩ na njereru. Watwara ũthoni ng'ombe ĩna wonje tondũ njereri nĩ wonje. Na angĩgĩkorwo watwara ng'ombe ĩtekũhingĩrwo, ĩrĩthiaga ĩkĩroraga gũkũ ũguo mĩkuri ndĩkae kũgwa rĩ. Koguo mũthuri ũrĩa arĩikaraga akĩmĩroraga. mũno akauga ng'ombe ĩno ndaracĩirio ĩtekuona ndĩorĩra maitho gwakwa ĩkĩrehe thĩna, thĩna ũyũ yaracio naguo nĩguo thĩna ũrĩa ũrenda gwĩtia mũndũ. Rora mũno ũgĩtwara kĩndũ gĩa ũthoni gĩtigakorwo kĩna wathe kana wonje. Guka akiuga nake ndakona wega, nĩwona we watwara ng'ombe ĩtarona ĩna njereri nake... guka nake mũthoni guo ũrĩa auga nawe ndũkona we koguo kwaga kuona kĩrĩa kĩonaga nĩ maitho we ndũgecirie atĩ nĩ maitho mekũra bicibici harĩ o maũndũ marĩa mũthuri ũcio auga ndũrĩonaga mawega ndũkona wega ndũkona wega warega gũcenjia na ĩngĩ na reke ngwĩre nawe guka Ti ng'ombe ĩngĩ ĩgũcenjio, nĩ ĩngĩ ĩkũrehwo ithenya-inĩ rĩeno, tondũ yanaingĩra ũthoni, ĩthugume, na ĩrekie rũrua kũu, ndiumaga kũu, nĩ ĩngĩ ĩkũrehwo ĩrĩhe ĩno. Ĩno ĩtarona o ta gũkua yakua, we ona wamĩendia kana wĩke ũrĩa ũgwĩka, no ti atĩ nĩ gũcenjia ũgũcenjia na ĩngĩ. aa we nawe guka tiga kuga ũguo rĩu baba nĩ atũthumbũrĩte na ndwari ĩtaramenyeka kwaga kuona wega mũthikĩrĩria he, nĩ mawega ma thĩ ĩno we ndũrĩ na mawega ũrĩonaga rĩu nake guka ũrĩa augire akiuga nake ndakona wega rĩu kwaga kuona wega ti maitho marĩa kwaga kuona wega nĩ ndwari ĩyo ĩkũhithũkĩire. Koguo ndũrĩ na mawega ũrona rĩrĩa ũraigua mwĩrĩ ruo. Rĩu baba nĩ atũthumbũrĩte na ndwari ĩtaramenya ĩtaramenyeka kwa ihinda rĩa mĩaka ke kenda rĩu. Koguo we watwarĩte ng'ombe ĩno kahinda gathiangu Tũgwĩka atĩa na guka ũcio nĩarakuire hĩndĩ ya korona? Hmm. Ona guka ũyũ tũraria rũgano rwake ndarĩ ho. Nĩarainũkire hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na kĩng'ũki kĩrĩa kĩrarĩ kuo. Na atanakua nĩaugire ndĩkanarehwo ĩngĩ e irima.

Ithe nĩ arwarĩte mĩeri mĩaka kenda nĩ ũndũ wa gũtwara ng'ombe ĩna njereeri. Haha hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mũtikauge baba wanyu kana ũrĩa kũrahunjio atĩ thĩ ĩno gũtirĩ mawega, thĩ ĩno nĩ kwa mĩnyamarĩko. Nĩ ma tũtirarega, thĩ ĩno gũtirĩ mwago, no mathĩna mamwe nĩ marakorwo me makĩru. Mũthikĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na mwĩroreri, ta gĩa na gũtũ haha. Nĩwaigua guka ũyũ nĩaraheanĩte ihinda inene mũno ng'ombe ĩno ĩcenjio. Tondũ aragĩkuire mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ mĩthiru kuma hĩndĩ ya kĩng'ũki. Na inyuĩ mwauga, nake baba eyũmia erũma kĩni, auga ng'ombe ĩyo hihi njereri citingĩtũma tondũ ng'ombe cikĩrĩ o kuo ciĩ na njereri. Ona nĩ kaũndũ o kahũ. Haya, rĩu tũgwĩka atĩa na mami nĩ arora maitho nĩ ũndũ wa mũrimũ wa cukari? Rĩu tigana na ithe ũyũ ũrwarĩte mĩaka ĩno kenda, nake mwarĩ wa mũthuri ũrĩa watwarĩirwo ng'ombe ĩna njereri-rĩ, nake maitho nĩ mora, marora nĩ ũndũ wa gacukari nĩ kambatire kana hihi nĩ gakĩgũire, ũrĩa cukari gũkĩragwo hihi nĩ ũragwa kana nĩ ũrambata, maũndũ macio mothe makĩrĩ kuo. Aroria rĩu megwĩka atĩa. Njĩra nĩ ĩturĩte na nduma ĩkũu kwanyu we mwanake ũyũ woria kĩũria kĩu mũthenya barigici. njugire ndikũgweta rĩtwa rĩaku no ngũkwĩra ũma ng'ombe nĩ yatwarwo ĩna njereri na baba guo nĩ arega gũcenjia kwa ihinda rĩrĩa erwo ekũhetwo time nĩgetha thahu rĩ ndũkambate mũno thahu ũrĩa wakwa wa gũtwara ng'ombe rĩ wamũharũka wambia kũmũrĩa mwĩrĩ rĩ nĩyo ndwari ĩrĩa ndekuona wega Haya, guka nĩ acoka ahurũka, na era ariũ ake, mũtikanahutanie na indo cia andũ aya, tondũ nĩma nĩ akĩmerire we arĩ irima matikamũkĩre. Wĩna ma we mũthikĩrĩrie na mwĩroreri, ona tondũ nĩ mwambĩtie kwenjera kĩrĩra mũkamenya kĩrĩa kĩrarĩa baba wanyu rĩ, na mamu wanyu akaga kuona na maitho make rĩu nĩ morire rĩ, githĩ mũtikĩmenyete kũgerera irĩra ici tũrakĩhe?

mama ũrĩa rĩ wĩ kũrĩa rĩ na ihĩĩ ciake rĩ kana andũ acio a kwa mamu wanyu rĩ nao nĩ merwo atĩrĩrĩ guka ũyũ athiĩ ũkiri-inĩ matikanamũkĩre matikanamũkĩre kĩndũ na inyuĩ nĩ mwerwo mũtikanatware hĩndĩ ĩyo hau hatirĩ nduma mwĩroreri na mũthikĩrĩria Rĩu ũũ nĩguo andũ maregera ngero, ũũ nĩguo andũ maregera nge, ngero ĩrĩa nene. Rĩu tũgwĩka atĩa? Na mami nĩ arora maitho nĩ ũndũ wa mũrimũ wa cukari. Wanaigua mũndũ nĩ auga egwĩka atĩa, nĩ akinya mũico. mũico wa maũndũ nĩ akinya mũico wa harĩa egũkiaga mũgwĩka ũũ mwambe mwarie na mama arĩa mwarie nao a mama arĩa metĩkĩre tu tafadhali mũtonyi aingĩrĩre ndeto-inĩ tondũ mũciĩ ũyũ nĩ- nĩ ũronekana nĩ ũkũgĩa mathĩna maingĩ mũno metĩkĩre mũtonyi aingĩrĩre ha na mũtonyi aingĩrĩra ndeto ĩno nake mũtonyi akorwo ahetwo ũgĩ mũingĩ mũno nĩ ngai ũrĩa mũtũra muoyo nĩ akũhota kuoya karamu rĩu ndareke ĩno githĩ ti ibuku rĩrĩ ndĩnarĩo Nĩ ekũhota kuoya karamu amenye ũrĩa kwandĩkagwo marũa kũrĩ arĩa mathire ũkiri-inĩ, amandĩkĩre marũa. Nao arĩa mathire ũkiri-inĩ mandĩkĩrwo marũa macio na kĩrĩa kĩandĩkaga rĩ, rũu nĩ runye rwa magongona, nditangu, nditembũraga magongona. Amamamabe metĩkĩre. kũu kũu kũu kũu kwao gwambe gũthiĩ kũrutwo igongona rĩrĩa rĩkwamba kũrutwo mũtonyi nĩwe wĩ ũrũgamaga ithenya-inĩ rĩa mũndũ ũcio wathire arĩtie mĩario ĩyo na ngai we mwene nĩgetha akarũgama ithenya-inĩ rĩa gũthaithanĩrĩra aya mena gũkũ matikae gũcemania na mathĩna tondũ amama nao mangĩkorwo nĩ mekũpuuza mauge irumi nĩ cioragirwo mũtharaba igũrũ mauge rehei ĩngĩ tũcenjie anga ene ũũ anga ũyũ nowe rĩtwa rĩu nĩ hĩndĩ mwegera ndabũi kwambe kũrutwo igongona mbere rĩrongoreirio mũthuri ũrĩa ũrahurũkire hĩndĩ ya korona andĩkĩrwo marũa arĩ na kũu mũtonyi nĩ ekũmenya ũrĩa kwandĩka marũa harĩa hena gakoma agekĩra harĩa hena gaturumo agekĩra harĩa paragraph ĩkũrũgĩrĩrwo mũtonyi nĩ oĩ Arĩkia ũguo, na nĩegũkorwo mũno mũno mũno makĩria erorete na thikũ ciake mũgwanja, nĩ getha igongona rĩtikae kũbaca, kana rĩtikae kũmũgarũka o nake. Andĩke marũa macio wega. Na nĩegũcoka acoke kũrĩa akoragwo, bado still thikũ ĩngĩ ĩmwe arore one kana marũa make nĩ mahĩtũku nĩ marahĩtũkire kũrĩa tondũ rĩu mathĩna ma thoguo ti guka noigua guka ona arĩ ho ararĩ ona mathĩna ti guka ũrehete tondũ nĩ arathiire okiri-inĩ aa mwĩroreri na mũthikĩrĩria ngwenda gũkwĩra kũu ũkiri-inĩ rĩ Hihi nĩ kũrĩ mawatho makuo marĩa we ũtangĩmamenya kũrĩa ũkiri-inĩ? Tondũ rĩu mathĩna marakora mũndũ ona ũyũ ũngĩ arĩ muoyo na nĩwe warumana. Koguo tũkenda kũmenya atĩa kĩũngai? Tũkamenya atĩrĩrĩ, arĩa marĩhagia rĩ, nĩ mathiĩte gabere na marũa maya marandĩkwo o nao no mekuoya hihi mathome kũringana na ũũgĩ no ta na ũmenyo mathome nĩgetha ũndũ ũcio wamba weherio rĩ rĩu ningĩ ng'ombe nĩ ĩkuoywo ĩngĩ na ti ĩcenjio na ĩrĩa ĩrĩa nĩ njugire ndĩkuma kũrĩa ĩrehwo ĩrĩa ĩrona mori njega mũtama wa iria mwega mũno ũrehwo rĩu hĩndĩ ĩyo na warehwo hĩndĩ ĩyo ũkũrehwo na kĩndũ kĩngĩ na kĩngĩ rĩu hau nĩho ndaingĩria igongona rĩambĩte kũrutwo ũrĩa mũriũ ũrĩa mũkũrũ mũriũ ũrĩa mũkũrũ waũ wa mamaguo oke amũkĩre ng'ombe ĩyo na amũkĩre na kĩndũ kĩu na nĩ thoguo ũraneana na ũheri ũrĩa egũkorwo enaguo, amũkĩre naguo, na oho nĩ egũkorwo na kĩhembe kĩa ũkĩ, no kĩu gĩtinaingĩrio indo-inĩ cia ũthoni, kĩu kĩna gĩtũmi hĩndĩ ĩyo, na ndauga na kĩndũ kĩngĩ na kĩngĩ. Maũndũ macio mothe mũthikĩrĩria na mwĩroreri, okorwo kwanyu nakuo tondũ nĩndĩronete ciũria ithiĩte kũhanana na gĩkĩ, okorwo kwĩna maũndũ mahana ũguo, Ngai amũhingũre maitho na amũkinyũkithie we mwene amũnyitĩte guoko na kũmuonia na kũrĩa ũtheri ũrĩ. Nĩ ngatho nyingĩ mũno. Ikereka rĩu rĩa kerĩ, tũkwamba kũrũgamĩra hau. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na kĩũria kĩngĩ hihi kĩmwe kana igĩrĩ kũringana na mahinda. Na nĩ ngatho. Nĩ ngatho mũno.